ladies and gentlemen, my name na Ratata from Wazobia FM, and I dey here, of course, with the honourable chairman. Only she go introduce herself. Today, wetin dem dey talk about for here today concern market runs, and na very big, wonderful idea wey dem dey share palliative cash amount to market women traders. So only our boss and madam herself go talk by herself Make una hear from her mouth how the thing go take sweet for her mouth. If you look round now, all the women dem don gather from different places for this beautiful local government area. Madam, good morning ma. Good morning my brother. Oya na so make we meet you. My name na Princess Rasheedat Abiodun Adu. I'm the executive chairman Ero Victoria Island Local Council Development Area. yes o wetin we dey do today no be the first one wey we go do be this o this one na im go be the fourth one wey we go do the fourth one the fourth one wey we go do but this one wey we dey do today e come big pass the one wey we don dey do before Okay. because before na like two hundred like two fifty three hundred we dey do but this one wey we dey do today na five hundred for indigent uh, traders Okay. wey dey for iru victoria island local council development area and as we dey do am so no be say we get uh, our party members wey be say na party members dis thing dey for no i waka go market anola oniru market on thursday last week after their environmental sanitation i carry the form sh- share for everybody for the market i no know the party wey dem belong to and i tell them say i no even want to know the party wey dem belong to so far they reside for ero victoria island na beneficiaries dem be so i share i give everybody for inside the market those wey i fit give for the market and some of them wey collect the form for the market they are here now this morning to participate for the program and na so we do for everybody for Iru Victoria Island Ah, wetin we dey give them na fifty thousand naira o as a, a grant to add to the business wey dem don dey do and some wey no even have existing business if you carry fifty thousand naira give person for this Nigeria of today if na pure water bag like twenty bags the person fit use the money buy e go start up uh, business and the thing wey we dey tell them be say make dem no despise little beginning because if you start with small thing the thing go dey grow if you manage am well and i'm sure say all the people wey dey here today we don interview dem okay. to ask dem say if you collect dis money o oh, uh-huh. wetin you wan take am do exactly. dem don tell us say even some say na twenty thousand dem need okay. to start business okay. and we dey give fifty thousand okay. so if they come give them the fifty thousand okay. we go come pray join am okay. say as dem dey collect the money o oh, yes. make god multiply the money for them okay. and na so god go do in okay. jesus name. Okay. so uh, uh, you say this one na the number four edition, edition yes.

Yes. wey wey wey collect money today Yes. we go dey monitor them as they dey use the money Okay. so subsequent edition wey we go do Yes. we go see ah, okay o few thousand wey we give you o the thing don come get uh, profit of ten thousand naira for head o Okay. join another fifty thousand naira to it Oh. na so we go dey build them so tey their business go grow. go grow okay so you wetin make you think about this kind initiative in the first place and uh, yoruba parlance dey talk am say ọwọ́ ò dọ́gba Okay. say fingers no dey equal okay some go get millions to start business Okay. some go get some money to start business wey no reach millions some no even get at all Okay. that's why we call am indigent Okay. Ehe, for those wey be say dem no get so we come dey use the this time say okay some people dey this removal of fuel scarcity Okay. abeg fuel fuel subsidy e don get wetin e don affect for business so as the president dey there dey do im own wey di state govnor sef babajide olushola sanwo-olu sef and our president eh, asiwaju bola ahmed tinubu gcfr as he sef dey do im own we wey dey local make we sef compliment di effort wey dem dey do on top of di fuel eh, sub- subsidy removal make we sef support our pipo na wetin we dey do because dis pipo wey you see so they are closer to us than eh, than to state than to federal they can come here at any time now knock at my door even if i no dey dem go stay wait till dem go see chairman e no easy for them like that to go to state e no easy like that for them to go to federal and see the president but because we be representative for here and we are closer to them we see ourselves often we know the needs of our people and the yearnings of our people that's why we are doing this to them.

men too dey do business and youth sef dem dey here so everything wey we dey do here we carry everybody along because na everybody we need make dem grow as youth dey grow make women dey grow as women dey grow make men dey grow because women na dey na dem dey for front for front of the home if husband no dey make woman fit stand for the house support the husband as helpmate husband too wife bring husband bring join am together make the house stand na wetin we dey do today be that. okay my last question this money one i wan give them na cash abi na transfer abi na how. we no give cash o we no go give cash because uh, to even get the cash now no be say we no fit get cash to give them but no cash like that wey go go around five hundred people for wetin we dey talk so na transfer we go do we even want to use that to encourage them okay. so that everybody go get bank account okay. so that if you dey do your business yes. you go dey save your money okay. for credit sef you fit collect credit okay. for bank okay. na only if you open account na you go fit do that one okay. so we use that one too to encourage them okay. make them go open account okay. so that they can have their own personal savings too. Okay. All right, so thank you, uh, our our our honourable chair, chairman, right? God will bless you. We, we wish you so well. So this one na Wazobia FM. So what so what you go tell Wazobia FM? Ah, I go greet una say una well done o. As we no even invite una say we dey do anything here. Una don torchlight una tentacles. Una don spread am. The thing don reach here. So the antenna wey una come take know say we dey do something for here. Make una use the antenna go broadcast say the thing wey we dey do here o. No be one off thing o. We go still dey do am because the the the the the passion for our people we get am for heart. and we will continue to assist them, support them in areas that is uh, necessary for us to do as government. They should also support government oh, by not putting uh, uh, plastics into the drainage oh, because Victoria Island, you know, we dey above the sea level. Uh -huh. Any small thing wey you draw for inside canal, inside drainage, e go affect us. Flood go dey, and we want a flood-free

na the palliative matter wey we hear so chairman bin come myself distribute forms for everybody wey dey sell market around victoria island new market she go around herself so na from that form we take benefit we fill am and As at two days ago, dem bin tell us say we go come receive the money wey dem wan give us. Na wetin carry us come here be that today. So how much you dey expect? Well, according to wetin dem tell us, dem say na 50k o per one person o. So wetin you go do with the 50k? Ah, that 50k for this regime wey we dey so na very long way e go go o. I go use am buy more market for wetin I dey sell so that I go fit gain more profit because nepa no dey do us justice we need to buy more fuel yeah. so that we go fit augment the business wey we dey do. Okay. all right thank you very much i wish you so well. what be your name. arorowo folake. Okay. you be market woman. yes so i'm i'm selling market at uh, oliru oliru beach. okay so wetin and wetin you dey sell. i'm selling beer. barbecue and uh, wine and drink. So what you carry you call here today? Our chairman gave us um, um, invitation to come. Okay. Yeah. Okay. So what you say make una come do? Say she invite us for the what they want to give us today. Okay. So what you dey expect say they will give una today?

okay new market abi so wetin carry you come here today. Uh, the local government say want to help uh, market people and woman and man to give a 50 50 thousand okay. to help to selling market okay. that's making come here today so when they give you this money now what you go take am take do i will go buy market to put for our market make e increase our own. so wetin you dey sell gangan. i sell building materials. okay building materials. okay thank you very much eh? nice to meet you sir. chook mouth. wazobia ninety five point one wazobia.